Tērā tuatahi ake ngā whakaaro nui ki o tātou, tō tātou kaiwhakarite i tēnei wā. Nāna anō tō tātou kaupapa i whakarite ki ngā whakaaro ki te wāhi ngaro. Nō reira ngā manaakitanga ki runga i tēnā, i tēnā o tātou, otirā ngā kaihanga o tō tātou whare kōrero i tēnei rā, kaua tahi, Matua Joe e whāia hīria, uh, kōrua tahi nei e, e tautau ana i te ahi i tō tātou ka whare kōrero, a kia noho ai tātou i te pāmahana o tō tātou reo. Nā, me ngā whakaaro o ngā kai kōrero i mua mai nei i au, a, i, e muri noa atu nei i au hoki, e, me pēhea e whai wāhi atu ēnei taringa mākūkū kei, rot, kei waenganui i o koutou nei ngā, uh, ngā iho pūmanoa, otirā ngā iho pūmanoa o aku ake iho pūmanoa e mihi ana ki a koutou katoa. Uh, koia tēnei ko te reo o te wānanga Aotearoa, hoi nō uh, ko tēnei uh, he maramara uh, no Rāhiri mai ngā iwi katoa o te whare tapu o Ngāpuhi, and e mihi atu ana, e manaaki ana i te tūranga o te pautiaki uh, reo tikanga o te wānanga Aotearoa i tēnei rā, no reira e mihi ana, e mihi ana, e mihi ana kia koutou katoa. Uh, ko riro māku tēnei wāhanga uh, e, e, e taki nei mō ngā pānga, uh, ngā aweawenga kua pipī ake i roto i te kahu uh, tō tātou uh, motu me kī nei ko New Tīrini a Aotearoa whānui. Uh, ka tīmata ake pea te, te wānanga Aotearoa i te whakaaro no tētahi uh, ki te hanga i tētahi whare haumaru mo te hunga, mo a tātou tamariki he kaha nō te kāreti o Te Autawa Motu ki te āta panapana i a rātou, ā, e kore nō rātou e mōhio ana ki te tiaki nei o a tātou tamariki, nā runga anō i te whakaaro Pākehā, ā, me ngā tukinga ā, o ngā o a tātou tamariki i roto i ngā kāreti, āe, ka whakaaro ake, ā, ko tērā tangata ko ā, Rongo Wetere, ā, he mea whakaaro e ia kia whakatū ai tētahi ā, marae, a kia tō mai ai ko te, ko te ahotanga a Māori ki roto i te kāreti otirā ki roto i te hapori nei o Te Awamutu. Uh, ah, nō reira, te pokapū e mea ana i ēnei wā. Ara, nā reira, uh, i toro atu ki uh, te ringa tōhau nui hei tā Whāihiria, ko Paki Harrison tērā, ki te whaowhao i tētahi whare Arā, arā, koira tē, koia tēnā ko te timatanga o te whare tupuna o Tāwhao. Ā, ka kite ia, ā, me whai wāhi mai ko ana whanaunga ki te noho mai ki roto i tēnei whare ki te whai mau, ki te whai mahi, arā, ka huri atu ia ki te kimi i tētahi wāhi, ā, kia tū ai tētahi whare, uh, mō ngā mahi, uh, koia tēnā ko te Kōkiri Art Centre tērā. Ara, he timatanga tēnei, uh, kei, kei pēnei mai te tangata horekau he pānga ki, uh, ki ngā mahi ko oti i te wānanga o te roa uh, o moroki nei. Engari, he, he timatanga uh, whakaiti pea. Uh, he, ko te wāhi e tū mai ana ko, ko, ngā, ko, ngā, ko ngā tari matua o te wānanga o te aroa, ā, he whenua parapara i roto i ona wā. Ka hokona e Rongo Wekere ā, tēnei whenua mō te kotahi tāra. Kotahi tāra nahenahe nei te utu mō tēnei whenua, ā, ka kī, te, ka kī ngā Pākehā o, o konei, um, ā, e kore e whai take tēnei kaupapa o, o taua tangata rā, ā, ka, ka hokona e rātou tēnei whenua parapara, ka ketuketuhia e ia, ana, ka whakatūria e ia tētahi wānanga mō te ao katoa, mō Aotearoa whānui, otirā, mō tātou te iwi Māori. Ā, koia tēnei ko te reo, ā, ko te, ko te kōrero tere tēnei, ā, te aro, te kōrero e, e arohatia ana e tātou i tēnei wā. Hoi nō, ko tātou, tātou. Ana, Ka mau mai ērā whakaaro, ā, me ōna whakaaro nui a, a o Rongowetere, otirā, i reira hoki i ngā mātanga o te wā ko Pakeriki Harrison, ko Whakahuatia, a e au, a ko tana hoa, a, ko Buckman, ko Tame Taylor, ēnei ēnei kaumātua nei, ēnei kaumātua ā whakaaro, ā hinengaro nei, ēnei matapihi o te ao Māori i, i hono atu ki a, ki a Rongo Wetere ki te hanga i tētahi wānanga motuhake. Arā, ki te huri mai nei ki ngā, ki ngā kaupapa reo, ā, i timata I tīmata ki tētahi Pākehā kōrero Māori, ahakoa he ngākau Māori tōna ko tō tātou matua Arana Collett, ā, kei tērā taha o te ārai i tēnei wā tonu, nō reira, me whakaaro hoki ana ki a rātou katoa. Nā, ko ia tētahi, nā, ka toro atu hoki a Rongo Wētere ki tētahi haurangi nō Wēra e noho ana i te te toa o te maramara rīwai me te ngohi, arā, ki te tiki ake i a ia, nā runga anō i tana kaupapa mō tētahi, tēnei kaupapa ko te ako whakatere. Nā tana mōhio nei ki te kaupapa ako, e me tana mōhio pū anō, te mōhio o Rongowetere, ā, ka pai tēnei tangata ki te, ā, ki te whakaako mai nei i ngā kaiako, kia horapa pai nei ko te reo Māori ki ki ngā iwi, ki ngā motu, ki te motu whānui. Nō reira, ka huri ia ki te whakaako nei i ngā kaiako ki tēnei āhuatanga, tēnei kaupapa ako o te ako whakatere. A nā reira, ka tere te, te tupu, ka horo te whakawhanake ake o tēnei kaupapa o Te Ara Reo Māori. Arā, koirā pea te, he timatanga mā tātou ko te ara reo Māori e i roto i ngā tau e hie kē nei ngā tangata kua whakauru atu ki roto i tēnei kaupapa o te ara reo Māori. Ka mutu ko te hunga ā, nāna te kaupapa i ako i roto i ngā tau ā, i, ro, ā, i whakatauakitia tēnei kōrero he, he, he piko he te ara, te ara reo Māori, he piko he te ara reo Māori i, i aua tau, te timatanga o te wānanga Aotearoa. Arā, koia pea tētahi aweawenga nui kua puta atu ki ngā, ā, ki ngā iwi katoa. Nā te mea he tere te, he tere te ako nā runga anō i ngā kaupapa, ko, ko ngā whakapae o tēnei kaupapa o te ako whakatere, ā, mō te, te ara reo Māori, ā, ka angitū koe. Ahakoa te aha, ka angitū koe. Ā, he māmā, he māmā te ako mēnā e mahuru ana tō ngākau, Ko Mauritau o, ko Aiōpiropiro o Piropiro, arā, koirā ētahi o ngā tua o te tuapapa, ngā whakapae nui ā, mō tēnei mea te ako whakatere. Nā reira, i nui ake rā te, te kaupapa o Te Ara Reo Māori. Arā, ki te whakamaunga ake anō i ngā kaupapa reo Māori ā, i roto nei i a, te awa, ā, i Te Wānanga o Aotearoa, ā, ko Te Ara Reo Māori te ara e haere ai koe ki te tae atu ki te pūtaketanga o tēnei kaupapa, o ngā kaupapa, ngā hōtaka reo Māori. Ko te pūtakitanga tērā, ko te aupikitanga, ko te rōnakitanga, ko te pīnakitanga, ā, ko te panekiritanga o te reo. E tere taku kī ake i ēnei ngā kōrero, ngā hōtaka i mua rā, kia pai ai taku taku tāpiri atu ki ngā kōrero, ko kōrero tē taku ahorangi nei a tā, a tā Timoti mō te panekiretanga. Nā te mea i runga anō i te tono ki te kōrero mai mō te, ngā, ngā te awe awe ngā, ngā, ngā mahi ko oti nei te wānanga o te roa ki ahau nei koia tēnā ko tētahi kura, kura nui ā, kua manaakitia nei e te wānanga o te roa i roto i ngā tau. Arā, ā, e, e, e whakahua anō, e tōai ana i ngā kōrero a Timoti, i kite, i kite a Karaua i te hunga e putaputa mai nei i ngā whare wānanga me ngā tohu, e mea ana kua matatau, kua mōhio rānei ia ki tētahi taumata o te reo, engari kāre tino rawa, kāre pērā rawa te wairua Māori ki roto i ērā, ā, me te, ā, kāre pērā rawa hoki nei te matatau ki, ki a ia. A nō reira ka toro atu ia ki a Mihaka Watihana o taua wā, ko ia te rangatira o Papaioea, te rohe, te rohe o Te Wānanga Aotearoa, ko ia te rangatira o taua rohe, me tana hiahia kia whakatū ai i tētahi kaupapa. Ā, hei ko tāna, ā, kīhai ki tā, ā, Timoti, ā, kāre pērā rawa te roa tana tono atu ki a, ki a ia, ka whaka, ka whakaaetia kautia, ā, e, e, e te rangatira, ā, Mai, Mi, Mihaka Watihana, ana, ka tōtika atu rātou ki te Tari Matua i Te Ao Motu, ki te Puna Mātauranga, ka whakatakotohia ia, ā, te kaupapa e, e, e Timoti, ā, ka whakaae pai mai nei a Rongo Wetere. Ano reira, koina, te, koina pea te whakaaro uh, i hiahiatia e au ki te whakahua nei, me te ki ake no te toko No te tokotoru a Paiwhiti te kau te whakaaro, no rātou anō te mātauranga i tuku iho nei, engari ko te koia pia te, te mea nui, um, ko te wānanga o te roa, te kaimanaaki o taua kaupapa. Uh, Ā, ka wehe, ka wehe atu a Rongowetere i runga anō i tōna ake kaupapa, ā, ka, ka hāpaingia e Benton Mōhia, ā, te kaupapa. Me tana kī ake, ā, e kore te kaupapa o te panekiretanga e noho mai nei kei raro i ngā herenga o te tahua pūtea o te Kāwana. Mā, koina, te, koina tāku e kī nei nā Te Wānanga Aotearoa i manaaki nei a pūtea, a aha atu, a rauemi, aha atu rānei, kia Māori tonu ai te whakahaere, a, kia noho, man, kia noho a, rangatira, a, kia noho nei te mana motuhake a, o ngā mahi a te tokotoru a Paiwhiti. A, ko tō tātou a kāhu kōrako a te wharehuia me tō tātou a ruānuku o te motu ko Pou Tēmara. A, e kitea ana, e mārama kehokeho ana te kite i tēnei wā, te hunga, a, tētahi reanga ko whaka, a, ko whakauru atu ki roto, a, ko puta te ihu, ko ētahi o ngā ihu ko paru, engari ko puta tonu, I mōhio ana i mihia noatia nei a taku karanga tuahine o Ngāti Hine engari kīhei au i mihia, i mihi mai nei, hoi nō e pai ana. Engari ko te, e kite ana tātou ko tētahi whanonga ki tō tātou reo Māori, ko te hahua ake nei o ngā kupu kua hanga, kua noho noa nei ki ngā ki ngā whārangi o ngā papakupu. Ā, me ērā atu o ngā hua ka tae e tēnā i tēnā te takitaki um, o te panekiretanga. Hoi nō, uh, ki te ahu atu nei ki te, ki te āpōpō, ki te anamata pia um, o te reo Māori e pāna ki te, ki te wānanga o te roa, ara ko, te, ko tēnei tohu pairua Ā, ko, koia tēnā ko tō tātou tae e, e manaaki tonu ana i tērā kaupapa rātou ko, ko Pānia Papa, ā, ko Te Heketū, ā, ko Leon Blake, ā, tō tātou ā, Tohu Paerua Te Reo Kairangi o te Reo Māori. Kei reira tonu nei ngā, ā, te ikiikinga, te, te taumata teitei, ā, hei wawata mō ngā mō ngā tauira ka whakauru atu ki taua kaupapa, ā, kia kaunga tonu ai ā, te reo Māori, ka mutu ki te āta ā, ki te āta whakamāeneene nei ngā, ngā whēwhengi kei roto tonu nei i te arero o te reo. E kōrero kē ana mō ngā, ngā hapa ko hanga whakatangata whenuatia ā, i roto i ngā whakamahinga. Ā, nō reira, āe, koia tēnā ko ngā, ko ngā, ngā kaupapa, ngā hōtaka reo. Ā, atu i ērā kei muri nei i au e taituara ana i au ko te Mahuru Māori, ā, nā Praonea Gloyne anō, ā, nōna anō te whakaaro, ā, hei ko tāna, ā, nō tātou katoa te kaupapa, engari me, me kī ake i konei, ko ia te kaiwhakaara i tēnei kaupapa, ko Te Wānanga Aotearoa tētahi atu e manaaki ana i te kaupapa, e kaha tautoko ana, pau te kaha tēnei kaupapa, ā, kia, kia mahuru ai tō tātou tirohanga uh, ki tō tātou reo. Ainipe e kōrero kē ana ki te hunga pakipaki nei, engari mō te hunga kāre, kāre tino rata ana ki te kōrero Māori, ki te kōrero tia o te reo Māori i ngā wāhi tūmata whānui, a ko Mahuru Māori tērā e aki aki ana i a rātou, o tērā i a tātou katoa ki te kōrero Māori mo te roanga o te, te marama. Ara, kei reira ētahi atu kaupapa, a, ko te punua pāho a taringa, e horapa pai ana i, uh, i tēnei wā tonu, uh, kei reiro hoki ngā kaupapa katoa hei kōrerotanga a mā tātou uh, ki te āta uh, tukutuku nei ki te hunga uh, kāore anō kia tino huri mai ki te ako i te reo, me rā atu o ngā tauiwi e kimi ana i tētahi wāhi haumaru uh, ki te whakautu i o rātou pātai, uh, etahi, etahi wā he pātai hia hia, engari ka waiho mai nei ko te tokotoru o tairanga, uh, taringa ki te āta wete wete, ki te āta whakautu rānei. Ah, ah, kei reira wērā wērā o ngā kaupapa o te wānanga o te roa, e ū tonu ana ki ngā kaupapa o ngā wānanga, Uh, me ki ake hoki nei e wānanga ai me uki i ngā āhuatanga o te wānanga, uh, ko te āhuatanga o ngā ngāohotanga Māori katoa, ngā mātauranga Māori. Engari ki te kī nei i tēnei wā tonu, uh, he kai manaaki, hei kai tautoko nei i te hunga e hehe ana ki te toro atu ki ngā mātauranga Māori. Koia pē tētahi mea nui me āta puta uh, kia mōhio ai te hunga, ā, uh, koina, koina pea te tū o te wānanga o Aotearoa. Ka mutu ki te arahi nei i te hunga, uh, i te tauiwi, i ngā tauiwi, te, te, he nui ngā tauiwi e huri mai ki te reo Māori. Ara, he mihi i roto i tērā, he whakatūpatotanga hoki i roto i tērā. Uh, kei riro mai uh, tō tātou reo ki te tauiwi, uh, ki te whakaako ake ki taua reanga tuarua i whakahuatia nei a, a Timoti. Ā, nō reira, ka poto ake i konei, he tata runga, he roa raro, ai nipe he pā, he pātai, he pātai ā koutou, hoi nō, he, he iti taku kōrero, he nui taku mihi ki a koutou katoa, arā, koia tēnā, tēnā koutou. He pātai tonu i a aku engari, hei te tōmuri te haere o a tātou mahi hāwhe haora kei muri tātou e, e tō haere ana, nā reira, hoi anō i rongo ai te mātotorutanga o kōrero, uh, mataku ai te tuku pātai. Kotahi pea te pātai me poto pea te whakautu i roto i ngā tau nei, ia tau, ia tau, tokohia katoa ngā tāngata ka kuhu mai ki roto i a koutou mm-hmm. akoranga mo te reo Māori. E mm. mano mano tonu nē. E mano mano tonu, hei, hei, ka toro atu ki, ta, ki taku mātanga rāweke weke tatauranga, hei ko tāna, uh, tōna ko tahi rau 40,000 tāngata kua whakauru mai ki roto i a mātou uh, hōtaka reo nō te tau 2001. Nō reira, e kite ana i tētahi aweawenga, aha ko te iti, aha ko te... Nā te mea ki hau nei, ko te ara, ko te ara reo Māori he kaupapa uh, kaupapa aro, whaka, whakaarohaina mm. te tangata, e te tangata te reo Māori. Kia huru mai noa nei, ehara i te, he tautau noa nei, rānei i te kahu o te wai o te reo Māori. Ai, engari, he, he, he pai ana, nā te me, ko te painga o te, ko tahi rau whā te kau mano tāngata e uru atu ana i roto i ngā kaupapa, ko te pai ake i tēnā, ko te 139,000 mano tangata. Hoi no, he maha tonu nei, he nui tonu nei nga mahi kei moe i a tatou katoa, ae, koia tena,